Yeni ne ginyisowa niya, eh. kelnwa ng'ane, kelnwa ng'ane channel ni, wadwa winjo ni nodhi kanye, to wacha ang'o, to en kanye sani. Hmm. Lakini kawuono wabiro kode. Entiere ka. En kodwa ka. En kodwa ka. Mhm.
Tudwa ng'e ni en ng'a. En ng'a.
To be wadwa nyisou kuma thumbe ne wuoke.

Climax. Aya, nice one. We wabed piny mondo wawinj kaka interview mar wadhi kawuono, wawinj ni jogi nodhi kanye, gitimo ang'o, wanyalo yudo gi nadi. Nice one. Karibu sana.
Nice one.
Ah, Eriko. Koro wan ga gal to. Nice one. Eh.
Mm. Ogwende wan makare makare. Mm. Eh, ing'eni gimoro amora kapok wachako Mm. to duto te waketo kuom Nyasaye. Mm. Ng'e Nyasaye wuon gimoro amora Mhm. ma gimoro amora mitimo nyaka waket Nyasaye. Mm. Mm. Donge kamano. Kamano. Ero uru kamano. Koro wanyalo Wanyalo mana bet bet piny piny. mondo wawinj ane achiel ariyo kuom Ah.
To mana kwachako, Eh, kaw simbi mondo wawinj ni ji adi ma wuoyo online. Nikech wan gi ji kawuono. yeah. Ah, Wan gi msanii ma ok wabi nyiso nyinge sani, to bro wacho nyinge owuon. Nikech joma ng'eny osedwaro winje, to joma ng'eny winjo thumbene, lakini kia ni en ng'a. Nikech video be pok ogolo mang'eny. To wadwa ng'eyo gimomiyo video pok owuok mang'eny, Rico, but thumbe, thumbene wuotho sana. Wuotho sana. Kawuono wan e mtaa mar Kayole Junction, to wakelonu msanii mar jo- eh, thumbe mek dholuo. mipako no hangla ohangla eh, ohangla timo yani maber. queen koro ma- ing'eno ng'eni kaka anene ni Mhm. orifu be nobedo queen of oha queen of ohangla Eh, mano ma- nying mwamiye special mano mamare eh, wadonj ka yes. we wami jadendi ni nafas mondo onyiswa ni en ng'a otimo ang'o oa kanye to wan kae kuom ang'o Mm. thank you very much karibu Asante.
Mm -hmm. Yago erokamano. Mm -hmm. Go erokamano maduong'. Mokwongo an iluonga ni Beryl Achieng'. Nyinga mar thum maber inya Nyakach. Mm -hmm. To awuok e gweng' ma Nyakach. Lowa Nyakach. Koro dala ma awuok e awuok anyuola miluongo ni anyuola Kokundi. Anyar Joshua Atieno Okundi. Koro awuok Jimo Arambe. Mm -hmm. Koro mano e dala monyuola. Okay.
Mm. Nyakach ni ng'e asega winjo nyakach mang'eny, mm. nyakach kabodho, nyakach kadianga, eh. nyakach kusa, akia wich nam. Eh. Eh? To moro moro moro awinjo ka ni apa kod lowa. Apa kod Nyalo bedo ni jo apa bende nitie area ma nyakach ka. Jo lowa gi jo apa ok winjre.
Lakini en owacho ni wuok kure? Elo. Eloa. Elo makosa yapa. We wawinj kendo. We mm, en nyakach mani. Awuok uh, nyakach mamwalo lowa nyakach. Eh. Jimo. Mhm. Gweng' mar Jima Rambe. To gima jo ji mo- jo- jo- ji wacho ni jo hapa gi joluo ok winjre en gang'o mondo joka janam be ong'e niya joluo gi gin jok magi
Aparo afara ni dhano to winjore awinja en ena story ma dhano ang'ata nyalo wacho. Mhm.
Mano apani owuok e skul kocha oh. e, jolowa kod joapa nikech seche miting'o nyochi moro mathin cha eh. to joapa kadwa mayi bwana samue tigedimiti nyakach kae mm. nitiere thum mawuok nyaka mm. to thumni biro kodi nichako thum nade mm, an kachako thum mokwongo akia ka ji oseng'eyo ni wan gi ng'a Ji oseng'eyo. Iniwa nyingi mar, mar, mar nyingi mar dholuo. E, nyinga Iniwa nyinga mar- mar nyingi nyinga mar mar art. dholuo ema sewacho ni aberi Aberi nyanya kacha nyanya kacha. Mhm. Ah, To nyingi mar luo en mane? achieng' Achieng'. Mm. Koro kichopo e stage inyalo iluonge ni ng'a? Aberi nyanya kach. Yes. Kichopo e ot tiluonge nani? achieng' kata Ach- beril Achieng' kata Beryl. Mm. To seche ma wan e stage cha, Eh. ingina nya dende nang'o? Mhm. Yani the queen of what? The queen of Ohio. Bas. Ai.
Aya, waendelea. Mm. Tumo cha Grenadi. The mm. spirit mm. of uh, music or Akan. Aparo an uh, sto cha kane pod atin nahero wer. En gima talent mano nyolago. Mm -hmm. Mano miyo kata kana donjo thum to chako nying band nan talented melodic. Mm. Talented melodic. Uh, mm -hmm.
Koro gin en talent mano nyolago. Mm -hmm. Koro bang'e noyudo ka agoga kibarua natiyo gi jo fiber optic. Mhm. Koro bang' dier moko noyudo ka agone jorumba moko mbaka nadwa nadonjo to ajoin thum. Mhm. Koro kapok adonjo thum ne an ga gowino Ramji gini. Oh, Owino Ramji.
Eh, Owino Ramji young boy. Young boy, Jomoko gi young jathum boy. ma timo maber sana. Eh, Marahuma. koro natero timo kodgi practice matin matin Mhm. Aso bang'e medo wajo wangala. Koro kapok ayawo bando nakwongo ajoin bando koth Jaramogi. E adhi koth. Bang'e aduogo awuok koth adhi e bando uma wuod kendo. Ma koro bando ma wuok en bando uma wuod kendo. Kadhi yawo bando.
Kwadonje band, band mar uh, uma wuod uh, Wuod kindu. Kindu. Wuod kindu. Ang'o mane golie band maro ma wuod kindu ne koro ibiro loso band ni ma koro ineno ni inyalo bet independent inyalo chung' kendi Hmm.
Bando uma wuod kendo onge rach moro ma naneno kata ni nitie gik moko ma notimo notreata maber nikech ma kuom adier nadhi e band ne kakia wer to bang' ne kanyo ema akwongo ng'e gower matego. Mm-hmm. Koro nitie jokongo moko nobiro ira to ne gidwaro nyako manyalo wer. To anyisogi ni an pod an e band ng'ato, mm-hmm. ok ane ka anyalo wuok to ne gisaya mawuok. Mm-hmm. Kodhi gocho kodgi Rongayo, Bamore, The Spot. The Spot Rongayo. The Spot Rongayo. Koro mano e kama akwongo yawe band na kachako goche. Koro ka natiyo kodgi naneno kaka re anyalo aneno kaka kara atieg nanyalo go thum. Wow, kanye ma Mane kuro gi kanye gine mane gimeda paro ni gineno ka ber aga go thum. Aena ji. Aw- eh, Abibedo e band j- kamoro koro anyalo Chako ma chako inyalo go mara. dala Eh, mari. ago dalana.
koro idhi go dala.
Eh, koro kamano e kaka nago dalana. Mm. Eh, Okay, to dalani ni nigoye higa mane kiwuok kuom Ouma Jakindu? Band, band na yao 2019. Mm. Mm. 2019. Mm.
To kine band nini? Mm. Akia ni kantiere jok mane okonyi mako band ni mane gin vocalist. against mentalist mani mani chako mm. Mm, ban naka chako mm. Mm, jok mana chako go mm. tieto gi nitie mm. mm, wasebedo ka wan kodgi kata rach ber lakini wasikuma kodgi mm. Mm.
Wow. Mm, koro wan kodgi aneno kwadhiro Nikech moro amoro iwacho ni jakinda ema keyo. Ah, sani in gi band Mm. to wawachoga ni sustain band mondo ochung' tek Mm. to jok mang'eny osetemo from 2018 nyaka sani jok mang'eny nosetemo mowuok oko nikech otamo Mm. ere kaka in pod in e industry nyaka sani Mm, anto kaka an nikech eh, kaluwore gi jotugo man go ok ane ka gin jotugo moko mabiev magalagala mm. alafu ambe mokwongo mm. ok abiev marach madimiye chwanya gi jotugo kata ban nadidok piny mm-hmm. eh, gin joma understand nikech sani life tech mm-hmm. ti seche moko madhi tich yudo ka tich ok ber lakini gin jok ma understand ah. Koro ka kwa wacho mana ka tich kanyo, mm. ang'adi matis. Mm. Uh, wasiwuoyo gi jothumbe mang'eny to giwacho ni gin gi shida gimomiyo gidok piny en tich mm. ang'o matumre tich kae ntiere tich to ntie thum mm. jothumbe mang'eny wacho ni gionge pesa manyalo hmm. miyo gigolo thum mm. ang'o matimre kae e pesa tinyalo yeni kionge jok mamedi support mm -hmm. to ok inyal dhi mbele nikech in be inyalo temo mondo igine lakini temo yudo koro kionge chuny yudo ka ok inyal chung' gi gima ne timo cha en mani koro iketo nyasaye mbele ni koyie Mm. to inyalo yudo jomoko manyalo sapoti Mm. manyalo konyi nikech tij thum to tek iyudo ka jathum ionge gi fyombo to idhi to ichiaya gi Mm. ida chulo gi ida chulo jotugo to kionge chuny motegno to ok inyal Mm. Ok.
Kuom chulo jo vyombo gi. Ah, kikawo eh, vyombo gi per day. Mm. En eh, ichulo gi ga machal nadi? To be giteri ga ng'wech e yo mar sama ise ise kawo vyombo gi? Mm, en mana ni vyombo sama idhi haya mm. to joma understand mm-hmm. koro luwore ng'at midhi kawo gige kaka iwuoyo kode mm. eh, nikech ing'eni kata duka kidhi iwuoyo gi jaduka idhi olo gowi nyaka iwuo gi jaduka maber ekang' nooli gowi kendo ichako ibiro duogo kichulo tichako ochako oli eh, koro ato kane lakini ajayaga gige tugo to kane ka gi en ng'at ma eme wa understand. Wow. Mm.
Kwadok kuom jothumbe ma mine, mm. mang'eny osebedo gi challenge sana to wasewinjo mang'eny kwa wasewinjo mang'eny kuomgi. Ah, paro ni nitie seche ma ywak wasewinjo wasewinjo gik mang'eny kuomgi. Mm. Nitiere ng'at ma nodonjo e thum ka en gi lengo achiel, mm. ne odwaro gima kama, lakini mwishowe niyudo ni odonjo e gik moko ma very negative. Mm. maybe at the end oyudo tuo mm. at the end samoro be oyudo gik moko kaka ajali mm. nitiere moko be mano kendi e thum ka moweyo mm. thum mm. ere kaka in ibedo maler nyaka kawuono mapod intiere thum tin gi bando gima ok mm. timre gi eh, nyimine mang'eny mantiere thum
ing'e ni thum thum ok rach mm-hmm. to tich moro amora mitiyo nyaka imi luor mm-hmm. Nikech kata thumno sama adhi achalo ka ng'ama dhi ofis mm. ma mare. To ka ok amiyo tich matiyo luor, to ing'e ni kama anyalo dhi pod onge. Yeah. Uh, koro hata aneno ka tich ma ng'ato ang'ato tiyo nyaka iluor tich mari mm. mondo miyo kik idonje gik moko mang'eny. Mm. Mm. To ke awinjo ka yani sana sana jothumbe mamine wachre ni ni moko manyo jok moko miluongo ni sponsor kaka jo sugar daddy eh, sugar eh, daddy okay yeah.
sugar daddy yeah, ma sweetheart madam ma, eh, mar mondo mi otime nadi omiye booster eh. mondo thumbe ongere eh. gichal jok ma ntiere gimiyo gidwaro gi dhi malo in exchange of yeah, something eh, dakariyo wan pok wawacho gino en eh, eh, eh, lakini eh, maybe obro ng'isi eh, Mm. Mm, mago to kata kiwacho to seche moro gintie lakini ato pok anenogi mm-hmm. eh, nikech kaluwore gi an kaka onyuola gi kaka obongo mano mm-hmm. pok anenogi mm-hmm. adang' aleri nitie sugadadi nitie joma gine mine manyiri koro ato kanyo to pok aneno madang' awache pok iromo gi kata moro monyisi ni kitimo kamae to abro miyi gima kama abro miyi kata drum set kata abro nyiewo ni piano mm -hmm. because you are so beautiful yeah, to be convinced yeah, eh? yeah. eh?
abujubuju abujubuju
eh. eh. Uh, lakini ana uh, ing'e ni mondo ng'ato convince atek mm -hmm. gi weche ma kamano mm -hmm. mokwongo drugs ok atigo mm -hmm. Koro kama ng'ato nyalo convince e weche moko ma chal kamano onge. Mm. Ahero ng'iyo life na kaka life na nyalo bedo. Mm. Ngimana ma kiny nyalo bedo nade. Okay. Mm. Koro ato pok aneno gi seche moko gintie. Mm. To ato pok aneno ok dang' awach ni ma. Um, i balance nade maisha mar family gi maisha mar thum?
Mm, familia e ot gani? kacha be wang'e ni iluongi ni min ng'ato mondo jok maneni ka Eh, kik oh. wach ni mrembo cha eh, you are taking care of someone somewhere eh, osekendi in gi nyithindo nikech be kiero kok idwa wacho be ok inyal wacho maybe inwa wacho sugar daddy moro kamoro dwe dipo kowinje to waketho gik moko Mhm.
Koro anto pod pok ayudo ng'at momako lweta malong'o. Antie life na kaka an no Mhm. gi nyathina kaka an no. manyiso ni in e group Koro- mar eh, si- i- ok luongiga ni single mother iluongogiga nadi cha Ah, ntiere nyego momigi Mm. um, lonely queens Ah, okay. Eh.
koro in pod in kendi Ah, to pod an kenda. Mhm. Koro ngima nyathina naparo ni matin matin ma Nyasaye omiyo tang'iyogo life ne mm. kaka ngimane ma kiny nyalo bedo. Ok, wadhi e, wadhi e club. Wan e club kacha. Mm. Titugo band. To nitiere ng'at ma thumbi omoro sana. Lakini mm. kong'iyi, ong'iyo thum to ong'iyo beauty. Mm. because ing'e ni rwakri maler mondo ji one kaka brand ma in go Mm. cleanliness is also a brand eh? Mm. kaka iting'ri e kaka be ineni Mm. to ng'ato wacho ni adwa nyalo dwaro promote madam ni Mm. to madam ni be omadho kong'o Mm. ting'e ni jokong'o be ywayo ang'e ni utuge clubs ma Mang'eny. mang'eny Mm. to nitiere ng'at moro ma manyalo wacho ni madam ni anyalo dwaro nyiewo ne gima kama Mm. to maybe chieng' moro niromo gi ng'ama kama to temo to tamore mm. ikoso nyaka gika mm. be iseromo gi gima chal ka ng'ato ni dwa nyiewo ni gimoro to dwa tiyo kodi to itamore mm, mago to jok mantiere ga lakini ato pok aneno ka kech kadonje stage kata mm. kadonje ba adonjo ka dhi timo gima notera wawach adier you are now old in music mm. mm. in gigni adi sani e music uh, uh, it's like five years mm. five years in music mm. challenge gi pok iromogo kamoro kata

Ah, kuom jothumbe ma magoyo thumbe jol- eh, dholuo nitiere jathum mosekoso onge nitiere jathum mosetimoni gimoro marach mineno ni tabia ne kaka ote- odil gi wasani jothumbe kata otiyo gi jothumbe marach labda nitiere jathum moseywak ni gachieng' moro ni ng'ane notiyo koda marach e industry mar eh, thum eh, ohangla Mm, Pok aneno wan jo angla waherore. weroru. Ehe. Mani ndasi mantie kae Mm. waherore Mm. Mm, koro pok aneno rach moro amora madang' wach kuom jowetena Mm.
waparo ni kendo ni one african masco Masco. to wabiro kaka african masco the promoters of luo music and luo culture Mhm. kamoro amora mintie dwahero be wabe subscribe e channel wa mondo kwakelonu jothumbe mopogore opogore to wadwaro ting'o ndhadhu mm. mar ohangla malo huh? kisubscribe e channel marwa to wakelo ni joma ng'eny to kendo subscribe to nitiere uh, alama mar olang piny kacha mm. click alama, alama mar olang mm. uh, Uh, kise click alama mar olang cha tibrone subscribe mm-hmm. iyudowa mayot mm-hmm. inenowa mayot mm-hmm. twakelo ni jothumbe ah, mag ah, mag dholuo ma ong'ere kaka achiel kuoma kae eh, to ok en ohangla kende ok en ohangla kende wan gi rumba mm. wan gi jorumba mm. joluo rumba iluongo ni rumba yani benga ka benga, benga yani gita iliro ma tululululu yes eh yani gik moko kabila go mm. eh uh, wagoyo erokamano kuom bet kodwa ka nyaka sani mm. Uh, wachopo kuma koro wacho bye bye mm. gima otimre en niya thumbe mag dholuo ema wadwaro ni wapromote mm. to kibiro konyowa promote thumbe mag dholuo tang'e niya mm. the girl child industry will grow yes. and the boy child industry also mm. grow grow mm. wago erokamano giminyalo nyiso ji kwatieko mm. mm. mm.
ago erokamano ne fans ma watch channel mm. An uh, an osewinjo gik ma wacha onge wach mang'eny. Mhm. Mm. Koro mana channel na no emonya dhi. Mhm. Search to abere nyaka to YouTube. Ero kamano. Nyako muol.
Mm.
Nyathino muol. Muol. Ma kata jomoko nokose ne gama jomoko dhi e deni. Eh. Anto kanyo jogo nochwanya. Eh, jomo ero deni. Eh, kanyo nyaka wang'iye wachno malong'o. Koro watigo gi thum achiel. Yeah. Kwa dhi e break. um, kendo wabro nere ok wadhi chuth mm. ma en mana break nikech wabro kelo ni jathum moro kendo kendo machielo wakelo ni uh, thum moro mano ber One sound.
The silent girl. Yani the silent girl. The silent. Bye bye. Bye bye. Tikete mana kanyo.

dhano buogo dhano buogo agal to to ochonjo dhiang' odagi nanga wuotho mana gi pien abuju buju karateng' to rateng' karakwar to rakwar ara nena abende ayaye ayaye ayaye

Aya, koro tieknwa gino mondo chieng' moro mhm. kiny ok chieng' moro mhm. kiny Nyasaye ogwedhna uduto te jok motimo timo ang'o donj kanyo wadonjo kanyo no donje YouTube subscribe subscribe subscribe olang'no timie gimoro kanyo eh. Nyasaye mondo ogwedhna ka wachonu nubed mana kete kanyo mm. a ah, wan ka gi ng'ano awan ka giagal toto mhm. abujugu abujuguju abujugu kachiel koda an kayo an maru kae edwina ihero teriko chojo yano dagi nendo buto mana gi piem mm. kara ting to rating yes to kad bo ten mm. do bo donje channel maro mar african mask ko kwa kelo nutumbe meg ma meg du mag jo luo gi a culture yes matimre luo nyanza kwa wacho numanane bye bye, bye.